Jaka tahu mulai bahari kukat tuh bang saikung nang itu. Nah bang, jadi pembakal tuh bilang ampunnya aja harus nang diasi. Jar ku A, A tuh. Jar ku B, B tuh. Amunnya ada nang menyebat C, puta huruf tuh bang. Bahai. Baratan orang pun tahu pun kayak itu. Heh. Kayaknya pian ada aja balasannya di akhirat pembakalai.

ampat hurup hurup pertamanya i hai kuning linyak rantak harus di batang kuning minyak rancak larut di batang

Lambat banar. Amunnya naik laju banar. Malahan pada truk. Anam huruf. Huruf pamulannya H. Apa yulah? Hmm. Munnya turun lambat banar. Munnya naik laju banar. Alahan pada truk. Turunnya lambat. Naiknya laju banar. Turunnya lambat. Naiknya laju banar. Turunnya lambat. Naiknya laju banar. Dapat kukam. Saikung ini nyata dah. Hingus. Ya. Hingus. Pasti dah, kada salah lagi. Bah bang, apa mun lain nang saikung nang itu? Eh. Manyuruh orang baalih pakai bahasa Inggris. Manyuruh orang baalih.
Ayo, bajauh pada kataraan ko. Uma, panjangnya bang. Inya dua hurup haja. Dua hurup, dua hurup jar. Muha ikam tu nah dua hurup.
Ih, ada pembakar rasanya. Jadi gak enak nih.
Gak enak pala lupiang.
Ada apa gerang pembakar? Pina kalihatan kada nyaman lalu dilihat muha pian nih. Pina kada standar kaya itu nah. Nah, heyo. Utak ikam itu nah nang kada standar. Han, kaya itu ja maanggap kalo kada rami dah pun kaya nih. Nah.
Kada pang bakalai. Maksud ulun, kanapa kaya itu nah. Pian nih kalihatan pusang banar kaya itu. Nang kaya apa aku kada pusang. Aku ni lagi inak inak tidurin di bangunan hahahahahahaha ai kanapa maka ikam katawa kada bombang halai ni amun ulun bulih usul ja lah amunnya bisa pian tu bepander pakai bahasa ibu ja kaitu nah jadi. Kaya apa gerang kisahnya pambakal? Nah, jadi kainilah. Baisukan tadi aku bulik tumatan kantur kacamatan. Iye. Ada nang dilapurakan lawan Bapak Camat. Habis tu aku bulik betaksun. Sakalinya di dalam mutur ngitu hibak banar nusianya. Ini masih kada papa. Nang sialnya tu aku duduk behigaan lawan urang nang kada tahu dibasa. Ai.
Kanapa bisa kaitu? Nah, jadi kaini, urangnya tu bujur haja pang kalihatan ambak, tapi sangar banar! Habis tu awaknya hirang, tinggi basar, baju babuka, langan balinting, batatu amur pacaha pulang. Ini masih kada papa amun ikam malihat urangnya. Itu nah. rambut gundrung nang kada sing sampuan, sasingut malinting, jabis bakarul, gigi kuning ha pulang. Nah, jadi supir handak mamutar bung aji rumah gin, ujarnya kada bulik. gawiannya tu di dalam mutur maandam haja. Jadi sakalinya inya tu aku lagi pas lagi nyaman-nyamannya guring, inya bakuciak sinyaringan di higa talingaku, ujarnya nih. Per, per, bamandak per. Jangan ada nang bagaraknya lah, awas amun ada nang bagaraknya, ujarnya. Langsung inya mancicing kaluar pada mutur. Huh, balum sampai kaluar ih sakalinya, wuk! Muak kuning. Sakalinya muha haja nang sangar, hanyar bamutur anam pal sudah mabuk kada kakaruan.
Hahahaha. Bah, uyuh jua sidin tu sakalinya pambakalah. Amunnya ulun tu nah pambakal, bak kunjangan naik apa ja kada suah mabuk tu pang, jangankan bumutur, bak kapal laut, babis, bak karita api, bapasawat kah kada suah mabuk tu pang, tapi pambakal ai ulun tu pamatinya buujik banar ai, ampun tu pang amun ulun buujik. Ai, kanapa bisa kaitu? Nah.
Jadi ulun suah buujik pambakal ai. Hanyar satangah pal sudah mabuk muak kada kakaruan. Ai, kanapa bisa kaitu? Kayapa kada mabuk ulun pambakal ai. Napang tukang ojek nang duduk di muka ulun ni nah, kaluaran banyu kantau warna putih lawan kuning tumatan tilinga sidin. Ayo. Amunnya pian pang pembakal, suah mabuk bumutur lah.
Enda main gasan saurang kisah klasik nang kaitu tuh. Ai, padahal pian suah bakisah lawan ulun pian mabuk rahatan bulik matan Banjar. Bah,
itu tuh kacalakaan banar ai. Ai, kecelakaan kayak apa tuh pembakal nah jadi kayak ini sumalam tuh aku beli tumatan banjar Nggih.
habis tuh aku bemut turkul Hah, nah pas arinya hujan lebat banar pas jalan haweh lagi supir membo lancing banar bilang kehantuan tupang Hah, Sabarataan panumpang bacari plastek kada tahan barataan. Amun aku tahan, aku kada papa. Tapi ada urang di higaku ni, dilihat kurus-kurus haja pang urangnya. Ujarnya nih, Per, Per, Ada galang gatah ka haper. Kanapa ujar ku nih, urang mabuk becale prestek inya becari galang gatah? Sakalinya galang gatah ngitu dipakaikannya gasan manjarat salawar. Supaya kada takaluar jar ku. Urang mabuk tumatan muntung muka. Inya mabuk tu matan muntung belekang. Bayangkan seorang nang kaya apa aku kada mabuk.